Thlertute Wednesday Crime Special a in zavaiin ka lo lawm leh vek a che u. Tun ṭawng kan video ah chuan tun hnaia India ram chhung nge thil thleng tualthahna rapthlak tak tak te kan thlir ho leh dawn a ni. Pakhatna ah chuan kar liam ta lawk July ni khat khan Pudai khan lama Kawlbem khua chu rawng taka suisa khlum a ni a, tun thlengin pawi khawihtu dik tak te man an la ni lo va, amaherawh chu pawi khawihtu te aiawh tur hian Ngopa khawmi leh sa mi pasarih te Police hnenah an inpe thung. Pudai khan lama hi ruihhlo heroin tawlh ru thin a ni a, July ni khat khan Ngopa khua ruihhlo do pawl te chuan Pudai khan lama hi Ngopa ah hruaithla in, Number four a thu rukna hmun zawh chhuah tuma an dawpna lamah heng ruihhlo do pawlte kut tuar hian a thi ta a ni. A thih hnuah a ruang hi kawl bem khawdaiah ngo pakhua te hian an han dah a, tichuan kawl bem khua te hriat tir an ni ta a ni. Kan hriat theuh angin he tualthahna rapthlak tak hian Mizoram a deng chhuak hneh hle a, social media lamah ngo pakhua demna thu inthawm a nei lian chho ta hle a nih kha. Thuneitute lam beng pawh kar lova a thleng ve ta a, Hnuchhui hna an tan zui ta a ni. Mahse, he pawikhawihna inhnam hnawih a tisualtu he NGO hi sorkar phalna registration felfai nei ni lo mahse, Ngopa khua a pawl ding lai ruihhlo do pawl an ni miau si a. Tin, chutih laiin hmun tinah a khua ang zawnga demna thawm a lo ri ring bawk nen, Ngopa khua leh tuite chuan an khawhming che lutuk tur hliah khuh nan an khaw pumin an ṭang rual ta hle a ni kha. Te chuan pawi khawihtu aiawh tur a inpe te chu tunah hian jail-ah dah luh an ni a, case kal lai a nih avangin court rorelna nghah mek a ni. Kawlbem khua te hian an khawpa leh an unaupa mi kut tuara boral ta thlavang hauh an ti na hle a, tin Mizoram mipui te thlawp pawh an hlawh hle a ni. Mahse, Kawl bem khua te hian hnehna an la chang lo va, kawng thui zawk zawh tur an la nei a, an khua leh tui te an khaw ramah an him lo a ni tih Zoram pum huapa an tarlannaah hian duhtawk mai lova an ṭawn rual a pawimawh hle a ni. An khawpa leh an unaupa thlarau tana rorelna dik an pek ngei theih nan ṭan rualna ṭha an mamawh a, in lung rual taka bul an ṭan tawh hi kum li kum nga a liam hnuah pawh ṭangtlang chho zel sela, An beisei rorelna dik leh tualthattuten an phu tawk hremna an hmuh ngei theih nan Kawlbem khuate duhsakna kan hlan e. Nunna hian hlut a phu a ni, sum a lei theih a ni si lo va. Pahnihna atan chuan Delhi lamah thlawk thla ve leh lawk ang aw. Nimin piah mai, July ni sawm pahnih khan Delhi chhim lam Motibagh area a cheng hmeichhe tleirawl pakhat kum sawm paruk a upa chu an thenawm tlangval kum sawmhnih pakhat a upa in A hmaiah Hreipuiin a chek a, He hliam tuar lo hian Safdarjung Hospital-ah a boral ta a ni. He thil a thlen hnu lawk hian he tleirawl chhungte hi Police te hnenah an zual ko vat a, tichuan Section za thum pasarih, Attempt to Murder, tualthah tumna, behchhanna hmangin thubuai hi ziah luh a ni ta a ni. Tin, Police te pawhin chu pawi khawihtu chu man ngei tumin hma an la zui ta a, tichuan rei lo te hnuah a tuartu lam te thenawm hnaia cheng Pradeep alias Praveen, kum sawmhnih pakhat a upa chu man a ni ta a ni. He tualthahna tuartu tleirawl hi pawl sawm pakhat zirlai a ni a, tin a pa hian thei a zuar thin a, an chhungkaw khawsak dinhmun pawh a harsa ve hle a ni. Police lam chuan case ziah a luh a nih hnuah a tuartu tleirawl pa chu thu an zawt fiah a. Thla eng emaw zat liam ta atang khan Pradeep-a chuan a fanu, kum sawm paruk a upa chu a duhin a ngaizawng ru hle a. A zui ru fo thin niin a sawi a, mahse a fanu chuan a tlanchhiat san mai zel a, hun a kal ve zel a, Pradeep-a khawsazia chuan a fanu nunphung a tihbuai fo tak avang chuan vawikhat chu a beng nghe nghe niin a sawi a. He thil thlen hnu atang phei chuan Pradeep-a chu a in lu ling nasa thei hle a, a fanu chu a vau hial thin thu Police-te chu a hrilh a. Tichuan Police-te chuan Pradeep-a an man hnua a inpuanna te leh A tuartu lam chhungte an kawmna atangin thil thlen dan ri ruang chu an chhui chhuak thei ta. Pradeep-a chuan a hmeichhe ngaihzawn em em. A zui ruk fo thin pa ina khawlaia a hmaia a beng chu a la na hle a, a pal zam mai mai thei tlat lo. Tichuan, phuba lak dan tur kawng a ngaihtuah zui ta a. RKpuram-a dawr pakhat atangin tual thah nana a hman tur hreipui a lei a. Tichuan chu tleirawl kum sawm paruk chauha upa chu thah tuma beiin a hmai a mitko bulah a chek ta sawk sawk mai a ni. He sawisakna tuartu tleirawl hi damdawiin a dah luh a nih hnu hian vanduai thlak takin a hliam tuar loin a thi ta a ni. Tichuan Police Station-a tual thah tuma insawisakna case ziah luh tawh chu IPC Section za thum pahnihna hmangin tual thah tu buaia thlak a ni ta a ni. Tichuan, Pradeep, kum sawmhnih pakhata upa chuan tual a thah avanga hremna court in a pek hun nghak in tunah hian a tang mek a ni. Le, pathumna atana kan ngaihthlak ho tur hi kan chenna hmun atanga hla lo tak Assam state chhunga thil thleng a ni a, Delhi atangin Assam lamah kan insawn leh phawt mai aniang chu. Thla hmasa lawk khan Assam-a district pakhat, Kokrajhar-a Bodoland Territorial Region-a tleirawl pahnih, unau, Kum sawm pali leh kum sawm paruka upa te chu an ruang chhar a ni a, an ruang hi thingkungah a inkhai a, an thih hma hian pawngsual an ni tih finfiah a ni a. Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanta chuan heng tleirawl pahnih te hi pawngsual an nih hnuah thah an ni a, an thih hnu hian mahni intihlum anga lantir an nih theih nan thingkungah hian khai an ni tiin a sawi a. Ruang chhar a nih atangin Assam Police te chuan investigation an kalpui nghal char char a, darkar sawmsarih pahnih chhungin he tualthahna a inhnam hnawih mi pasarih te zinga pathum te chu man an ni a, thu zawh fiah nghal an ni. Heng tualthattu pathum te inpuanna atangin chu pawikhawihna a inhnam hnawih te chu mi pasarih an ni a, chung zinga pathum an man tak Muzamil Sheikh, Nizabul Sheikh leh Farooq Rahman te chu unau pahnih te pawngsualna leh thah an nihna a inhnam hnawih te an ni a. An duh tawka an pawngsual hnuah tleirawl pahnih te chu an rek hlum a, chumi hnuah in awk hlum anga an lan theih nan thingah an khai ta niin an sawi a. Tin, midang pali te erawh chuan tleirawl pahnih te pawngsual leh thah an nih danah inhnamhnawihna engmah an nei lo va, mahse evidence ti bo tur leh, police te hnuchhuina ti khawtlai tura an rawih teh an nih thu an sawi bawk a. He thil thleng chungchang a hriat vel e, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan, A tuartu lam chhungte a tlawh chhuak vat a, pawikhawitute chuan an phu tawk hremna an hmuh ngei tur thu a tiam a. Darkar sawmsar rih pahnih chhungin man an ni ta reng a ni. CM chuan Twitter lamah pawikhawitute man an nih thu a tweet a, tin Assam Police te an hnathawh avanga a fak thu pawh a thlai lang tel bawk a ni. Tichuan, chung pawngsual hmang leh tual thattute chuan tunah hian court thutlukna nghakin jail bang an zut ve mek a ni. Vawiin kan video chu North East State te chanchin in a luah a khat a ni deuh ber a, palina atan pawh Arunachal Pradesh a jail tang pasarih te tlan chhuah dan nuih zat thlak ang reng tak hi zep tel leh lawk ang aw. Tun Sunday liam ta July ni sawm pakhat mai a thil thleng kha a ni a, Arunachal Pradesh East Siang District Jail atang mek mi pasarih te chuan, Jail vengtu mi panga te chu hmarcha dip leh chi in an hmai ah an theh a, hetia hmarcha leh chi an mit vel a lut te an buai pui lai hian mi tang pasarih te chu an tlan chhuak ta a ni. He thil thleng chung chang ah hian police te chuan hma an la zui vat a, IGP Chukhu a pa chuan media te zawh na chang in he thil thlen lai hi jail tang te chawdawh hun lai a ni a, Chuvangin kawngkhar pawh kal a nih loh thu a sawi a. Tin, heng tang tlan chhuak te hi trial nei lai mek te an ni hlawm a, man leh vek an nih theih nan District zawng zawnga Police te hriat tir an ni tawh a, tin, Reserve Battalion te pawh tang tlan chhuak te zawng tur hian tirhchhuah an ni tawh a. Covid nineteen avangin tlai dar thum atanga zing darnga thleng curfew a ni bawk a, zawnchhuah a harsat a rin loh thu IGP chuan a sawi bawk a. Jail guard mi panga te zingah hian pakhat chu a hmai a hmarcha leh chi theh a nih bakah a lu ah chhut a ni a, tin a phone ruk sak a ni bawk. Jail tang tlan chhuak te man an nil leh thuai beisei phawt ang. Awle, a dawtli atan chuan Madhya Pradesh a nu pakhat in amah pawngsual tum tupa serh favah hmanga a ah chhum sak tak dan chanchin hi kan video tawp khar nan hmang ang aw. Kumin kum sang hnih sawm hnih pakhat, March ni sawm pariat, khan, Madhya Pradesh-a thingtlang khaw pakhat Uma Riha a thil thleng a ni a, nu pakhat chu police station-ah zual kohin a case chu register sak a ni a. Khadi Police Outpost Sub Inspector Dharmendra Singh Rajput chuan thil thlen dan chu sawi fehin nu pakhat police station-a a chunga thil thleng report tu chu a fapa kum sawm pathum a upa nen an inah an awm dun a. Hetih lai hian an chhungkaw pah ber hi khaw danga a zin lai a ni a. Chutia an nufa chauha an awm lai chuan thawm an hria a, an inchhungah ruk ru emaw luh ruk tum an awm tih chu chu hmeichhia chuan a hrethiam a, a fapa chu hmun him lam panin a tlan chhuah tir ta a ni. Chumi hnu chuan chu ina lut ru patling kum sawmli panga a upa a hming tarlan loh chuan in neitu nu chu thingbunga vuain chhuatah a bawhbet a, pawngsual a tum zui ta a ni. Mahse, in neitunu chuan tlawm mai a tum bik hauh lo va, a theih tawpin a lo bei let ve a. Minute sawmhnih dawn lai chutia an inbeih hnu chuan in neitunu chuan amah a invenhim theihna turin hmanrua a melru tan ta a. Khum hnuaia fava chu a dap fuh ta hlauh mai a. Tichuan chu fava hmang chuan amah pawngsual tum tawpa serh chu a ah chhum sak ta a ni. Chumi hnu chuan hmanhmawh takin Police station lam panin a tlanchhuak ta nghal a. Police te chuan rang takin thil thlenna hmun chu an pan nghal a, pawngsual tum tupa chhuat laia thisen nena lo let reng chu damdawi in lam an panpui ta a ni. He thil thleng chungchangah hian hepa kum sawmli panga a upa hi IPC section zathum sawmnga pali hmeichhia a duhthlanna tel lova tharum hmanga sual luih tumna, section zali sawmnga paruk mi inchhunga luh ruk, section zahnih sawmkua pali, Zahmawh rawng kaia chetna leh section zanga paruk, vauna emaw ṭih baiawm leh mi dangtin a thei zawnga tharum emaw hmanga chet thawhna hrem theihna dante tlawh chhanin thubuai pali ziah luhsak a nih thu Sub Inspector Dharmendra Singh Rajput chuan a sawi a. Tin, hetih lai hian he pawi khawih tumtu pa hian Police Station-ah favah a a serh ah saktunu hming hian report a theh lut ve bawk a, Police te pawhin a report te an ngaihthlak sak hnuah a serhtan saktu hi Section zathum sawmhnih pasarih hmanraw hmanga mi dang na taka sawisakna dan tlawh chhanin thubuai awrh tir a ni ve leh ta a ni. Awle, thlirtute, ka video a tawp thleng a min lo thlir sak leh avangin lawmthu ka sawi tak zet zet a, Zirtawpnia a hmun ngaiah kan inhmu leh theuh dawn nia ka lawm e.